Üç. Hemmäňize salam dostlar gowy mi adaýlaňyz janyňyz sagmy sag amany okaý işläp ýörsüňizmi biziň bu günki çekýän wideomyz näme bardy diýip sorajak bolsaňyz Ukrainadan bärik geljek tarifler barada indi şumat ýanymda Arslan aga bar we Kerim bar şulaň ikisem Ukrainadan geldi Kerim başga ýoldan geldi Arslan aga başga ýoldan geldi şoň üçin men bu çekjek wideomda Lwowdan geldiňizämi? Lwowdan geldik. Awa, Lwowdan bäri geljek talyplar üçin, ýani nirä barmaly, nähili etmeli, näme goýmaly, şu zatlar barada we men bärde şu mat e, bir hostel, ine şu hosteli hem görkezäý. Oglanlar şu mat öňünden çykdyk, garşyladyk. Häzir indi şu hostele ýerleşdirdik. Beräder hostel nirede, nähilleki adresi, telefon nomerini hemme zadyny men size ýazjak. Bärik gelmegiňiz üçin, ýagny siz aňyrdan bärik geleňizde Men şu wideoň aşagyna belläp geçerin men adresy telefon nomerini el ilki bilen gelmediňizden öňürti bärik hostele jaň ediň ştaýk biz diýip geljek bolýas ýeriňiz bamy diýip soraň ýagny bäriň bahasy günlük bahasy dokuz on dollar ýagny polşanyň pulunda aýtsam günlük otuz bäş zlot bolýar iň arzany ştaýy we häzir men size hosteliň içinde annam görkezjek nähilleräk ýerligini we iň esasy zatlaryň biri häzir nähillek gelişilenini we aňsat ýollardan gelipdir. Arslan aga Kerim ine üç günden bäri ýatman ýany bu kyn ýollardan gelipdir. Kerimjan ondan şoň üçin size Arslan agaň hem ýoluny hemem Arslan aga şu aňsat ýolar taraplaryny gürrüň berer häzir size. We şuny aýdaýyn maňa gelýän jaňlar zatlary köp ýazýanlar hem köp şoň üçin men Köpüsine men ýetişip bilemok jogap berip, şoň üçin bärik geçeňňizde şu adrese özüňiz arkaýyn geliberiň. Ine başgadam türkmenler zatlar geler şu taýyk birem bärik jaňy deňizdäki içindäki oturýanyň özi orsça bilýä. A orsça gepleşip bilersiňiz özüňiz. Bäri nirräkde diýip sorajak bolsaňyz Warşawa sentrden on bäş, ýigrimi kilometr ýalak uzaklykda. Şoň üçin o tarapynadam gyzyklanýanlar bar bolsa, Warşawa sentriň içinde men gözläp-gözläp normalny bir hostel tapmadym. Bular sizden öňürti gelenler baram, olaram ýerleşdiremde, eýýäm sentrdäki köp hosteller doly gelenler. Şoň üçin normalny, arzan, iň normalnysy şol. Arslan aga, nähili ekeniň, şo zatlar barada bir gürrüň ber agmjam. Hemmäňize salam aleýkum. Gyz köçe ýoly

Ýene bir gowy tarapy, awtobusyň aýtsaň, ýani öz maşyndan has amatly tarapy, hiç probkada durmaýar. Göni gaýtýar. Sebäbi içinde çagalary, aýal maşgala bolan üçin. Şolar üçin esasy niýetlenen. Göni geçirilýär.
Ýöne şonda-da biz 8 sagat 20 minut ýaly granisada durduk. Ýani ony men size aýdaýyn. Ondan bärde, ýani Polşa halkynyň öz ilatlary zatlary yani biz yani nemelere bejinste kömek edýän ekeni. Ha, o, o, o ne diýerler? Ýol we ince eşek tap berýärler. Berýärler. Hatda şu awtobuslaryň çykmaýan peçadyň şoň içinde basýarlar. Ýene bir ýagdaý. Şu taýynda sen legalny bolup gal, ne legalny bolup gal, geçirip otyr şu wagt. Öz gözüm bilen gördüm. Arabam geçdi, hindem geçdi, negram geçdi, biz hem geçdik. No, o. Hemmetini geçirip otyr şu taýy. Sen sen sorap durun, bu taýda wizaň barmy, ýokmy?

Daşarda kösenogam hiç hili. Hiç çilek ýaly Ýok. ýöne.
Düşündim. Onda gaýtjaklar hökmany suratda awtobus bilen gaýtsynlar. Hökmany, hökmany suratda. Şo maslahaty berýäs biz. Indi eee, granissadan aýank aýdyş ýaly geçýärler. Indi eee, nemäni aýdaly? Kerim ine başga ýollardan gelen. Kerim, sen nirä bardyň? Haýsy şäherden geldiň? Şu zatlar barada kösenişikler nähili boldy? Agam-a kösenmän gelipdir. Salowmaleýkim. Eee,

ubežişe tipa kömek edýärler de adamlara. Ondan soň Lwowdan, Lwowdan düşen ýerinden ýa-da bir şu agymyzyň aýdyşy ýaly eger aýt adresyny aýtdy, şo taýak baryp awtowokzal diýip bir ýeri bar, şo taýa baryp şansyňyzy deňäp görýäňiz. Eger-de şansyňyzda bilet bar bolsa, howlukmaýan bolsaňyz, eger-de howlukmaýan bolsaňyz, ertir, ertirine garaşjak, garaşjak diýseňiz, bilet tapylýar şo taýda. Seni şo gün ýaňa tapylýar. Ýöne men awtowokzala gelip, men awtowokzala gelmedim. Men ŽD wokzala poýezdle geldim Kiýewden. Ondan soň öz dost oglumyna gitdim. Olarda ýatdym, dynjymy aldym. Ondan soň takside meni äkitdiler. Onuň probka otuz gdeta bir otuz iki, otuz bäş kilometr galanda granitsa men özüm düşdüm maşyndan. Sebäbi maşyndaky oturanlar iki, üç sutka maşynda oturyp oçere belleýär, oçur belleýärler şo taýda. Şonuň üçin men özüm pişkom gaýtdym şu taýdan. Näçe kilometr ýöredim?
32 kilometr geçdim pişkom. Her 3, 4, 5 kilometrden nahar berýärler, suw berýärler, hemme taraplaýyn seredýärler, kömek edýärler ukrain raýatlary. Şo kim bolsaň hem sen, haýsy haýsy ýurtdan hem bolsaň kömek edýärler. Granitsa barýan, uje maşynlar atzelne bir ýerde oçuryp, pişkom bilen atzelne bir ýerde oçuryp. Ýöne o taýda oçur Gummasyz bir iki-üç sutka daşary durup goýşa durýarlar hakykatdanam. Azjyk kösenýärler, azajyk. Peçkom baranlar. Peçkom baranlar kösenýärler. Sebäbi sowukda durýarlar daşary sowuk. Sen näçe wagt durduň? Men men şansyma özbekler özbekler bardy, şolara goşulyp gitdim. Iki sany türkmen bolanlar üçin, iki sany türkmen şolara goşulyp Geçdim şansyma. Aslynda iň soňky durmalydym. O sagat iki sutka ýene men ýatmaly durmalydym men şu sagda. Peşkom barsaň onda polibom edil şu günlerde iki sutka garaşylýar dogry dälmi? Polibomda garaşylýar sebäbi kyrk bäş million halk gaýdyp otyr şu mahat. Hem ukrain öz ilaty gaýdyp otyr şu sagda. Krakowiç diýip bir pograniçnyý mesta bar şu sagda. Ukraina polşa aralykda. Krakowiç şa diýip. Hytaýdan gaýdyp bilýäňiz. Eger ýok, sabyr edip Lwowda garaşjak bolsaňyz şu agamyzyň aýdyşy ýaly edil awtowokzaldan özüňize bilet alyp 2200 ryn Ukrainanyň pulundan 2200 Warşawa çenli. Ýani 70-75 dollar. Gün şol Lwowdan awtowokzaldan Warşawaň awtowokzalyna äkelýär. Ýene bir ýoly bar, e, diňe Warşawada başga şäherlere gaýdan diýseňizem e, biletleň bahalary arzanrak bolup bilýär. Polşaň maňa niri bolsa tapawudy yok. Polşaň bir ýerine düşüp bol- düşüp bilsem bilýän, ýa şon ýaly ýan Indi- Küba bolsa, ýa başga Latwiýa, Litwiýa o taraplara da geçirip durýar sotadan Düşündim. aýdýarlar hemmesi. Seret indi, e, men nämäni sorajak bolýan sizden. Indi siz geldiňiz-ä, hä? Peşkom gelseň, onda polibom iki-üç gün garaşdyrýarlar şo taýda, dogrymy? Bu nesibeli bolan üçin ara dykylyp sen şustrçyrak gaýtdyň-ä türkmençe.
Türkmençe diýip-ä indi. Her ýerde başyň çaramaly-da.
Eý bolýa tamam jezasat geldiňo. Ýani onda meň pikirimçe iň dogry ýoly awtobus, çünki awtobusda gaýdanlaryň arasyny hiç ile türkmen görmäsiňiz. Siz hem köp bilen onda. Diňe şu ýekeje ýok ýok. Birim ýandaky gardaşym. Awa, ýandak dost oglanda. Indi seret, sen ýöräp geçdiňä, ha? Ýöräp geçeňde

Çuwat şu durumda, şu uruş durumynda eger pasportyň kopýasy bolsa-da pasport däl, pasportyň eger kopýasy ýa suraty bolsa-da geçirip durlar. Soranoklar sen nirden, sen näme, sen nire diýip. Çuwat şu durumda. Sen ondan aňyr tarapa Ondan aňyryk geçýäň, ondan aňyryk geçip gidetde bir 200 metr, 200 metr ýaly ýörýäň welin Polşanyň graniçasy. Mhm. O taýyp barybam ýene pasportna odýela baryp seni pasportyny barlaýarlar. Girdi diýip peçaw durýarlar. Indi şu taýda bir zat aýdaýyn-da men. Köp oglanlara men şuny ýüzden diýmek isleýän, geljek oglanlar, şo taýda hökmany suratda pasportyňyzy kontrol etdiriň. Sebäp diýseň, köp oglanlar maňa jaň etýärler, Şuma, Pälwan, ýa pasportymda diýip, giriş peçadym ýok. Köp oglanlaryň pasportyna peçat basman şeýle geçirip goýberipdirler. Şony hökmany suratdaňyzda Pasportyňyzy berende awtobusa gaýtjak bolsaňyzam eliňize paýlap-paýlap çykanda şonda serediň. Sebäp diýseňiz siz bärik geleňizde giriş peçadyňyz bolmaly. Bolmasa soň özüňiz üçin problema bolar. Şoň üçin o taýyny üns beriň. Ondan soň nädip boldy Kerim? Ondan soň geçdik.
Ondan soň şu awtobuslar bar. Ýörite awtobuslar durýar. Ondan şu Polşa şol ýörite bir Şo berjensler üçin şo kömek edýän awtobuslar getirýär bir ýerik, bir zdaniýanyň içine salyp şo taýda iýmişi berýär, nahar berýär, ýatak jaý berýär, wagtlaýyn. Ondan kim gitjek, nirä gitjek diýip şo taýdan rasporedeliýa edip ugradýarlar. Nirä? Bir minut, bir minut. Germaniýamy? Granisadan Polşa peçat basdyrdyň ha? Awtobuslar bilen ýörýän, awtobuslar. Awtobusda, şo awtobusda bulu Polşa hökümetiň öz

Eger bar bolsa şolara jaň edip bilersiňiz. Şo taýda nomer hem berýärler. Eger nomer satyn aljak diýseňiz nomer adam bolýar. Iýibiçlik hem berýärler. Suw, çörek, çaý hemme zat berýärler, garşylaýarlar. Ondan soň özüňiziň başyňyzyň çäresinde ondan soň özüňiz zat edip bilýärsiňiz. Seret indi, sen şo taýda bardyň, sen maşynyň adyň ýok-a. Sen nähillik ýagdaýda gaýtdyň, bärik geçdiň? Indi şo taýdan seň maşynyň ýok, seň öňüňden çykanyň ýok. Ýok, Belarussiýanyň, Ukrainanyň, Polşanyň adamlary gelýär kömege. Maşynly poputçik gelýär, her hili degip geçýärler, şo taýyk girýärler-de aýdýarlar şuny-ýa, şuny-ýa, pylan ýerik Warşawa barýan ýa pylan ýerik barýan ýa pylan ýerik barýan, gitjegiňe zor bolsa, ýol ugra alyp gidibilýän diýip, alyp gidip kömek edýärler. Hawa,
düşündim. Onda. Ýa, şo benzin puluny dadyny guýsaň, dagy etseň, dagy et, dagam hakykysyny dogry, dogrusyny dogry aýtmaly-la, aldamaly-la. Oglanlar gelip bärde şon ýaly geçip, gelip işlejek bolmaň. Menden size maslahat ullakan, sebäbi size 10 näş gün srok berilýär çykmagyňyza. Soň deport edýärler, soň türmä basýarlar diýip eşitdim men özüm. Lişne. Menä edil türmä basýar diýip eşitdim bokman. Men aýtdylar.
Ýok, eger 10 näş günüň içinde çykmaly diýip eşitdim şony hakyky diýýär şony.

Şolaňam hemmesi on bäş günüň içinde çykmaly diýýär. Bärde siz bilemok ýaly bir aýlyk wiza berdiler diýýärler. Birki sagat, eý bir aýlyk möhletim bar diýýär. Agam pasportyň ýanyňdamy? Çykarsana birmut. Peçat ýatyr, wiza ýok. Peçat, hawa birmut şo urlan peçat çykarsana. Şony siz bäri men bilemok, o taýyny bärik gelip iş tapmana men kömek edip bilemok, hiç elek ýagdaýda ýa dokument düzetmäne men kömek edip bilemok. Meň elimden gelýän kömek şu taýyk gelseňiz ine şu taýyk bar, bu taýyk bar,

Min, biziňkiler näme diýip biş- pikir edipdirler? O, ikinji aý, ýy- o, ikinji aýyň ýigrimi sekizinde girdim, hä, üçünji aýyň ýigrimi ikisine çenlem wagtym bar diýen pikirleri bar bulaň. Şu pikirde bolmaň, adamlar. Hany, bu yzyndaky nol üç, gel artsyna, gel. Eee, neme, bu yzyndaky nol üç hem nemäň manysy? O, bilemok hany, şo nemeleň geçen bir kabinet nomeriniň ýa-da bolmasa bir weýenniň zadyň öz nemesi bolýandyr-a, eee, nomer zat bolýandyr-a basýan. Ýagny şon ýalak bir zatdyr ýagny siziňki diňe giriş peçat size bir aýlyk diýip zat ýok şony ýalňyş ters düşünipsiňiz siz men gördüm şony bärik geleňizde diýşim ýalaky warşawa mineňizde ondan arsyn men gürrüň bereýin şun ýalak ediň liboý bir tren istasionna baryň liboý bir tren ýagny poýuz şo taýyp barsaňyz Ukrainadaky kartyňyz işleýär. Biletleň bahasy o diýen kän gymmat däl. Meň ýalňyş bilişime görä bir ýigrimi dollardan kän gymmat dälmikä diýjek bolýan. Bar maksimum otuz dollar şo Warşawa gelýänçäňiz. Warşawa geleňizde nirde düşsemkäm to Gönmen Warşawa Sentralny wokzal diýip alyň. Ýene bir gezek gaýtaýan Sentralny wokzal. Şo taýyk geleniňizden soňra edil gapyň öňünde Ukrainadan geleniň hemmäňiz bilýäňiz Bolt Bolt taksi çagyryp bilersiňiz özüňiz juda edip bilmedik ýagdaýyňyzda maňa jaň etseňiz men sizi şo taýdan alyp ine şu görýän hosteliňize men getirip bilýän sizi ine häzir men bä hosteliňem ýaňky aýtma adresini zan ýazjak o hostel bilen muňam arasy Näçe? Ýaňky on bäş ýigrimi kilometr boljak bolsa, tutýan pulam bir, bir taksida gaýtdym deňize, näçe, ýigrimi otuz dollar zat tutarmyka? Oba şo bir aý kän o diýenä plança manat diýjekkä, ýöne ýigrimi dollar zat tutar. Dört bolup gelýän bolsaňyz ýanyňyzda, dört bolup şu dördüňizedem şol bir baha bolýar. Ýani şon ýalaki men size diýjek zatlam. Bärik geleniňizden soňra menden iş kömegini edip bilemok, çünki men siz Ukrainadan geleniňiz üçin siz bärde işe almaýarlar, hiç çilek ýagdaýda. Sebäp diýseňiz siziň eliňizde wizaňyz ýok. Eger-de başga ýany şu matky çykan kararlara görä şeýle, men bilemok. Mundan soňrasynda täze karar zat çykyp eýle beýle zat bolsa, onda özüňiz iş tapyp bilýän bolsaňyz ýa okuwa gidada girip galjak diýýäňizok, pažalsta özüňiz bilýäňiz. Men ýalňyş maglumat bermek islämok. Men Kanuna görä diýýän, on bäş gün soň siz çykmaly. Ondan soň indi başga näme bar aýtmadyk zadymyz? Başga?
Ha, awtobusda da gaýdyp bilersiňiz. Ony hem aýdaýyn men. Awtobusda gaýdyp bilersiňiz. Geliňizde şu sim kartymyz hem berip etmesinler, olam beş plat. Ha, o sim kart adam alyp biler. Sim kart aljak bolsaňyz, play diýip bir nomer bar, şonda alaň. Men şony maslahat berýän sebäp diýseň, Gönmen reski registrasiýa etýän açylýar dary şol. Şol resk açylýar beýleki orange zat bar olar neme T-Mobile olar gijräk açylýarlar. Men pikirimçe play bolsa has gowy bolar diýip pikir edýän sizin üçin. Ya men diyecek zattam şon yala ki. Innader men size ber geleňizde nägille hosteliň içinde galjaňyz. Men şo zatlaram görkezjek. Geliň onda men hosteli görkezeyin. Ondan sonra e, galan

Bäri şo hosteliň zady. Hatda şu telefon nomer zadam bar näme kod bar. Hä bu internet wifi. Boldy boldy gel şu näme diýer men hem orsça bilemok ýöne orsça düşünýänler iki bolup galjak bolar elli dem gel a. Bärden bärde galjak bolsaňyz Neme zatlarymyz bar? Är maşgala bolup galjak bolsaňyz, ýa bolmasa dört bolup galjak bolsaňyz, şonuň örän mümkinçilikleri bar şu taýda. Indi men häzir oglanlara otuz bäş ulatdan gepleşdik. Indi häzir oglanlarkini görkezeýin. Ine.

Olam bar, maşgala bolup bolýanlaram günlük elli zlotdan diýdim-aý. Kyrk bäş, iki kişi boljakkasaň diýdi, iki adama, adam başyna kyrk bäşden düşýär. Adam baş kyrk bäşden. Togsan bolýar, togsana düşýär, hawa. Hawa. Adam baş kyrk bäş, dogrymy? Adam baş kyrk bäş. Hä, iki bolup boljak bolsaňyz onda, bir komnatda iki hem bolup bilýäňiz, olaryň bahasy kyrk bäş zlotdan. Kyrk bäş zlotyňam onmy, onmy, on bir dollar ýalak bolýar-da. Şuny men aýdaýyn, soň buny gelmäkäňiz hökmany suratda jaň edip soraň, ýeriňiz barmy diýip. Rezerwasion edip bilersiňiz ýa-da bolmasa booking skaçat edip bookingden hem edip bilersiňiz. Häzir şunam ýalňyş düşünmesinler am kyrk gün adam başy on dollar zat diýýäne hä käbir neme meň heýterlam barda aşakdan ýazýalar pälwan alýamka on dollar zat diýäýmesinler onam aýdym ýok olar ýerine berýäňiz gaýda aşakdan men alýan men hiç çilek ýadaýda pul alýamok onam aýdyň

Eýo men adres dol adres men aşakda ýazjaga häzir. O zatlar men tazajak ony. Onda şunýalaky galanam Allah kuwat bersin hemmäňize. Her kim şu kyn günlerde kimiň başyna geljegi belli dä. Şoň üçin her kim gaýrat edip bir elinden gelýän kömegi etsinler. Edýänleriňem hemmesinden Allah razy bolsun. Hiç elek ýagdaýda gorkmaň, men nirä bararkam, näme çekinerimkäm diýen ýalyk bir paniklama etmäň hiç elek ýagdaýda. Gönçe ýaňky aýdyşym ýaly Warşawa sentralny wokzala geliň. Şul adresi ýazjak, şul adresedem geliň. Men hemme zady häzir açyklamada ýazyp geçjek hemme zatlary. Diňe şu tak gelseňiz bolýa. Ýani hiç hili üýtgeşik bir eýle beýle zat ýok. Häzir men Ukrainadan aňyrdan çykýaňam, nirä bararkam, o taýdan soň näme ederkäm diýalaky bir sürü düşünjeler bolmasyn näme kellelerinde pikirleri, paniklamasynlar. Sawat.
Iýjek içjege çenli hem berýärler oglum. Geçibilse bolýar-da. Onda dostlar, Allah gorasyn, mendeki hyzmat bolsa, men bärde, meň edip bilýän zatym ine gördüňiz özüňiz. Şuny ýalak elimden geldigiçe nämeden bolsa etjek bolýan. Köp sag boluň onda. Habarlaşarys. Senem, seň bilen habarlaşarys.